Nilqawkom għal episodju ieħor ta' Dritt tal-Pont! Mana l-lum għanna il-Mattias. Hi! Hi, kif int Matt?

Ma tantx hemm x'ngħid onestament, I'm quite a basic bitch. Ovvjament dħalt fl-industrija tal-moda, tgħallimt, bdejt mill-iskola ovvjament, spiċċajt naħdem ma' kumpanija quite early on fejn ovvjament żviluppajt l-iskills li bdejt nitgħallem. That's pretty much the gist. I mean, as I said, tired, no social life, so quite a boring person at this point. Daqq daqq tbagħat. Final year, it's ok. U what first pulled you into fashion, Matt? Ħafna affarijiet, to be honest. Waqt li kont qed nikber dejjem niftakar inni nara jew films malanti ta' ċelebritajiet antiki bħal Audrey Hepburn, Marilyn Monroe li Ovvjament il-kostumi u l-ilbiesi in ġenerali tagħhom dejjem inspirawni, speċjalment ta' dik l-era fejn qishom kellhom ilbiesi ta' ċertu livell li issa qishekk ma tantx għadek tara. Filwaqt li anke nara runways ta' fashion shows ma' oħti fuq television, kien hemm ħafna affarijiet. U I know you're very much interested in pop culture, do you think this played a part into that as well? A hundred percent, I mean ħafna mid-drabi today's celebrities, speċjalment bl-għajnuna tal-Met Gala, red carpets u hekk juru ċertu ilbiesi u ħwejjeġ in ġenerali ta' ċertu livell li isek dejjem jiġbduk għalihom li titgħallem kif isiru, tagħmel bħalhom jew aħjar minnhom in some cases.
What do you think illi is just the visual aspects of it all jew like the drama involves in it jew there's like a storytelling into Kif bdejt tgħid inti eżempju there is red carpet so normally it's associated with certain films jew productions. Hemm ħafna affarijiet to be honest għax dik il-fatt li ejja ngħidu għal red carpets jekk qed toħroġ film u qed iddiżinja l-libsa l-attriċi jew l-attur u tipo ħa tiddiżinja according to that movie. Speċjalment pereżempju m'ilux kien hawn The Drama ta' Robert Pattinson u Zendaya li qabel ma l-poplu ra l-film ma kinux qed jifhmu għala Zendaya kienet qed tibes ċertu ħwejjeġ li imbagħad once li ħareġ il-film u rawh dik in-narattiva sort of ġiet ovvja. Dak l-element vera jattrattani u dejjem nipprova anke meta niddiżinja kollezzjoni dejjem nipprova nagħmel dak l-element ta' storja fih, illi there's an evolutionary stage f'kull collection illi nagħmel. Giving a hint into the the concept I guess as well.
Eżatt.
U I know you love eżempju bħal Taylor Swift, I know you're an avid fan of hers, Moulin Rouge, Drag Race. For you, these specific people, platforms or performances, what is it in common for you specifically? Ovvjament hemm il-meme culture li kollha kemm huma qishom barra Moulin Rouge as such kollha qishom they influence the meme culture li ovvjament I'm sort of attracted to that imma barra minn hekk hemm ukoll il-moda tagħhom fejn pereżempju Taylor Swift, ejja ngħidu Taylor Swift, għadha kif għamlet tour fejn esplorat l-eras differenti fejn di kellha tivvinta lil nnifisha over and over ma' kull album release. Hemm ukoll pereżempju Drag Race, kull queen jew whatever għandha l-istil tagħha, għandha ħwejjeġ bombastiki. Ovvjament il-moda dejjem ħa tattrattaqna iżjed. Ovvjament imbagħad hemm l-element tal-persuna in itself u kollox.
U eżempju bħal Drag Race anke l-fatt li naħseb jagħmlu l-kostumi huma, intuit u hekk, it gets you more hooked into għax you're seeing an aspect li I mean most of the time bħal Taylor Swift eżempju we're seeing the final product on stage fair you get naqra dawk snippets of behind the scenes pero bħal Drag Race you're seeing the process from start to finish ukoll tal ta' drag queen ukoll so Eżatt.
Dan l-aħħar sfortunatament naħseb anke ħafna considering illi Drag Race tela' għal ċertu livell ħafna queens jagħżlu li jsibu designer. Però mbagħad kuntrast tarah ovvju fejn tara xi ħadd li jagħmel il-ħwejjeġ tiegħu u mbagħad xi ħadd li ħajqabbad designer għax qed tara l-link ta' l-istil tad-designer li qed jagħmlilhom il-ħwejjeġ. Fil-fatt kont se nsaqsik ukoll, do you think performances are inspiring fashion more than certain designers or designers work?
Naħseb, ta, għax I mean, ejja nagħmlu, nieħdu Schiaparelli per eżempju li bħala ditta is quite performative, quite kulturi, tipo it's not mhijiex xi ħaġa li ħa tilbes barra. Eżatt. U naħseb in-nies they're getting bored illi qed jaraw t-shirt b'xi logo jew a normal outfit li qed ifittxu dan is-sort of ħwejjeġ bombastiċi. Fair.
Allura taħseb like these eżempju pop stars, performers, actors, whatever, they're kind of like the new runway for us? Definitely, I mean Is-sena l-oħra, pereżempju, għal wieħed mill-suġġetti li kellna, kellna nagħmlu presentation u jiena filwaqt ma' ħabibti oħra konna għmilna presentation kif pop culture is the new religion, kif il-fan bases ta' dawn in-nies tipo it's their new religion, kif they're following them day by day, x'qed jagħmlu, il-merch, tipo definitely naħseb illi There is a big influence more than the designer itself jew the runways. Anka bħala fan base like it's so much stronger kif qed tgħid inti there is the merchandise, there is people also adapting their style towards what person, influencer they follow. Anka per eżempju għall-Eras tour fejn kulħadd libes ċertu kostum li libset Taylor Swift definitely aħjar minn runway u anke minn runway għal pereżempju meta tiġi ċelebrità u tilbisha fuq red carpet ħa tidher kompletament differenti. There is the element of styling ukoll imbagħad. Plus naħseb il-fatt illi you are seeing a pop star being a bit relatable more than just the runway when you are walking u hekk. It's giving character into it ukoll. Naħseb it helps anka bħala even on a consumer point of view tgħinek illi tgħid alright this has this type of potential rather than seeing it on a standard size model u hekk. Eżatt. Ġifieri it does help ukoll. Issa nixtieq immur naqra into how also because we see kif bdejt inti ir-runways yes they have that

Naħseb dik imbagħad tiddependi ħafna fuq min jilbisha.
I mean, l-ewwel waħda li tiġini f'rasi l-mara ta' Kanye West, x'isimha, li naħseb li sorry, naħseb li kieku kien hemm Cardi B, pereżempju, li għamlet hekk, naħseb it would have been more digestible. Filwaqt li mbagħad ovvjament għandek il-konverżazzjoni ta' gender u sexuality fejn jekk xi raġel ħa jagħmel xi ħaġa maybe mhux ħa tkun daqshekk ta' konverżazzjoni filwaqt li jekk raġel gay jew mara ħa tagħmilha ħa tkun iktar li tipo they're trying to sexualize u whatever. Mhm. Naqbel, I mean anka Kif għadt inti wkoll, I do think that there is a difference between certain people even if jekk nagħmlu mod if they're female għax niftakar we were discussing this a lot meta Chaperone wore that dress Mugler I believe kienet tipo amongst us we were discussing more the construction rather than the fact that her chest was fully out u hekk. Imbagħad kulħadd jiddiskuti għax il-libsa mqabbda man-nifs. Eżatt. We're like how is it holding on like Science where kif. Now I wanna go into more um, why taboo in fashion. Tipo, why do you think fashion always seems so attracted to these taboo elements? Naħseb there's the evolutionary style link to it. L-ewwel ħaġa li tiġini frasi onestament hija Madonna fejn fi żmienha kienet vera kontroversjali. u anke Marilyn Monroe, pereżempju, li kienet ħafna iktar qabel bil-libsa li libset għal meta kantat Happy Birthday għal John F. Kennedy, dejjem hemm dik il-xi ħaġa li tattratta n-nies li it sparks up a conversation li you're trying to normalise it imma at the same time it's sort of stopping there. Imbagħad hemm ovvjament ir-runways ta' ċertu designers fejn jużaw elementi ta' iktar skandalizzati bħal bondage wear li tipo dejjem isek hemm dak l-attraction li mhux suppost qed togħġobni imma togħġobni ma tafx kif ħa taqbad titkellem man-nies fuqha ma familtek whatever illi tgħid issa normali li qed togħġobni di ra tipprova qisek taħbiha imma filwaqt fl-istess ħin qisek qed taċċetta. Fil-fatt that's what I was gonna ask tipo do you think those people that actually hekk judge it kind of at least to the mainstream audience, do you think they still like the creations that are there? Jiddependi naħseb għax ovvjament għandek dak in-nies illi ħa jmaqdru għal ħaġa u verament qed imaqdruha għax qed jiskandalizzaw ruħhom. U mbagħad hemm dak in-nies ovvjament illi ħa jmaqdru mentri fil-verità let's face it jagħmlu ħafna agħar huma nnifishom jew jilbsu ħafna agħar. So hemm naqgħa mit-tnejn. They just want to get into the conversation sometimes, tifhem. Eżatt. They want to be on the opposite side li le dik ħażina mentri fil-verità xejn speċjali. Exact. U do you think imbagħad fashion is tipo rebellious by nature, I mean, because qed ngħidu bħal Marilyn Monroe ilha issa u I'm sure illi qabel there is so much more just in a different context ta' żmien.
Le, definitely rebellious by nature, I mean anka per eżempju jekk tara l-history ta' ċertu affarijiet, per eżempju żraben ta' Louboutin, dawk ħarġu minn prostituti li kienu kellhom bilfors bil-liġi jiżbgħu l-qiegħ taż-żarbun biex juru li they are prostitutes jew sex workers, which is the more appropriate term, u anka ċertu parrokki, ċertu ħwejjeġ illi kellhom jilbsu, so definitely fashion minn dejjem kien tipo rebellious by nature u anka qed juri l-persuna x'inhi. Filwaqt tista' ssemmi anka wkoll il-klassijiet tan-nies fejn Klassi ħa tilbes ċertu mod, klassi ta' iktar livelli baxxi ħa jilbsu xi ħaġa iktar adattata. Naħseb anke l-identità it very much plays into it għaliex kif qed tgħid inti certain elements that got twisted is because of a certain identity tal-persuna wkoll. I mean kif għedt int eżempju sex workers had to label their shoes allura we kind of twisted that removing that type of identity or twisting that identity into something else of how I want to be portrayed. We embraced it u which

li fil-verità mhuma xejn ta' barra minn hawn li ħafna nies jagħmlu ħafna agħar. So. Naqbel Nermin.
We've seen all of it at this point ukoll, taf kif, jiġifieri. L-ewwel semmejt il-bondage wear eżempju. From your point of view, how do you think bondage wear has trickled down to the kind of mainstream fashion of it all?
Ovvjament jekk assemm il-Bondi Ġmiel ma tistax ma tsemmix il-Alexander McQueen u l-Terry Mugler. Naħseb they are one of the main influences illi tipo it became mainstream filwaqt illi ukoll għandek il-burlesque element illi mhux neċessarjament connected pero hemm ħafna burlesque artists illi jużaw il-Bondi Ġmiel bħala inzerazzjoni. Hemm ħafna nies ukoll li qas jindunaw illi ċertu elementi li jilbsu huma linked ma' bondage wear, pereżempju chokers, harnesses, corsets illi fair enough corsets mhux directly linked però there is that link illi minn hemmhekk qed tiġi sa ċertu punt.
U taħseb eżempju these kind of

Naħseb sa ċertu punt eh, nies bdew jarawhom bħala basic accessories. Ovvjament min ħa jiffollowja daw ċertu fashion trends u hekk ħa jifhmu minn fejn ġejjin. Però min hu na iktar laid back u ma tantx jagħti każ daw l-affarijiet ħa jaħseb illi it's just a normal choker, illi it's just an accessory. Imma

I feel like bħal ħafna affarijiet if it fits your style might as well. Per eżempju jiena naf illi jekk ħa nilbes dublett mhux ħa jixraqli daqshekk. So isni I'm gonna stay away from it. Tipo nista' jekk irrid nilbes imma ovvjament dak hemm dak l-element ta' x'jogħġobni fuqi u what looks good li I feel jien personalment I feel like anyone could wear it eħe.

Something controversial naqra iktar out of what we usually wear or we usually see ha. Do you think illi it instantly becomes acceptable because it's a specific person that's wearing it?
Ovvjament jiddependi l-persuna. Jekk ħa tara 'l Kim Kardashian per eżempju tilbes xi ħaġa, in-nies sa ċertu punt ħa jaċċettawha naq iżjed pero xorta hemm dak l-element ta' diskors fejn Is it ok, is it not? U mbagħad hemm pereżempju kif semmejna għal Chapel Roan fejn għadha ġdida, mhux kulħadd jafha, fair enough she's very famous però she's not massive yet. Fejn tipo it's gonna be a bit more risky. Filwaqt imbagħad pereżempju jekk insemmu lil Sabrina Carpenter, She's big now, she's massive, qiegħda kullimkien u anke her music videos u x'tilbes fuq tours u hekk, it's more burlesque-y, sexualised and it's very much accepted and embraced and celebrated. So jiddependi ħafna fuq min u kif. Depends on the impact I guess u what they have u hekk and their kind of image as well.

you're portraying a character sa ċertu punt li forzament might be themselves imma għal ċertu nies mhijiex ħa tkun their true character. Ovvjament mal-bondage wear, not just bondage wear, most ħa niche jew taboo areas in fashion għandhom dak l-element li, Once illi ħa tilbishom ħa jġegħluk tħossok ċertu mod, ħa jġegħluk tħossok iktar kunfidenti, iktar you know out there, so ovvjament ħa jbiddillek naqqa dak il-karattru u l-mod kif ħa ġġib ruħek, how you stand up, kif ħa titkellem, so.
Taħseb li anka l-fatt li tgħid Jien ħa mmur, ħa nkun fi grupp ta' nies sħaħ u forsi I'm gonna stand out with that accessory that because it's a bit controversial or a bit out there, eżempju, ngħidu għal Malta, we don't see that type of size specifically very into the mainstream world. Do you think hekk having that type of difference hekk sparks more of that bold confidence ukoll li qed tgħid? Definitely. Jiena persuna li I don't care what's popular, what's accepted, what's whatever, ħa nilbes li jħossni komdu u jekk trid tgħid xi ħaġa għidha, I don't care. L-aqwa li I feel good for myself, tipo naħseb I think more people should embrace that mindset illi tipo do whatever you like, you live once. Ġej. I mean fashion is so

kind of becomes a character for someone specific li kind of creates that alter ego.
Jista' jkun, ta', ovvjament kif għedt l-ewwel ċertu nies it's their character in general li they want to be edgy. Però mbagħad ovvjament ħafna nies jekk jiena pereżempju ħa nilbes xi ħaġa hekk li it's not my normal Tipo everyday, day to day clothing ħa ġġegħelni nħossni ċertu mod, ċertu hekk iktar kunfidenti, iktar out there. So naħseb eħe tagħmel effett.

Ma naħsibx ta' għax kif għedna, kif semmejna, kien hemm il-mara ta' Kanye West, kien hemm Chappell Roan illi they all sparked quite big conversations illi x'inhu aċċettat u x'mhuwiex filwaqt illi anka fashion aside hemm ħafna sitwazzjonijiet fejn in pop culture fejn they evoke a conversation ta' what the fuck, you know? U taħseb illi tipo it's still very much hekk imma impactful għax nowadays tipo I do question myself u ngħid tipo what what scandalize people nowadays għaliex I mean yes it sparks a conversation eżempju bħal ta' Kanye West however it wasn't much as in shock value forsi ħa for the sake li we've never seen her specifically doing all of that imma It was very much tipo a week, two weeks after Eħe, le, everything died I down. mean
qabel ħafna affarijiet kienu jibqgħu in conversation għax ovvjament ma kienx hemm dil-sort of overpouring ta' social media, kulħadd ta' jista' jara kollox. Eżatt. Kien hemm min, pereżempju, isir jaf b'xi ħaġa xi ġimagħtej, ġimgħa wara. So ovvjament dil-ħaġa li you have the news on your phone constantly ovvjament it's gonna kill it quite quickly. L-istess bħal fashion trends u dejjem imutu jiġu ġimgħa, ġimgħa oħra it's already old news. So lasting impact sadly I don't think so. Iktar u iktar il-fatt li tipo I feel like everything has been done in fashion. Eżatt, fil-fatt I mean

spike their interest nowadays tipo kif tgħid inti social media is very good as in għaliex i get to know what's happening in America in different in multiple different continents countries whatever pero mbagħad it's kind of diluting that kind of effect you know it sikkina taqta' miż-żewġ naħat taf kif. Issa ħamorru naqra iktar spitfire question naqgħa dritt tal-pont. Mela, one word answers, ok? Mela. Bejn tu ieħor ejja. Ok. Scandal or classic? U classic.
Latex or leather? Leather.
Louis Vuitton or Vivian Westwood?
Vivian Westwood.
Ok. One fashion scandal to bring back?

Teżor with all this information. I love it. Vera, it's a lovely interesting topic that we got into. Um, before we wrap up, x'qed nistennew ma nitmat?
Sanaraw. I mean, ovvjament, ehm, qed niżviluppa id-ditta tiegħi, ehm, naħdem fuq different types of collections, different types of things, and hopefully